Kan Pathian amin thangṭhat si ko seh. Pathian Pathiang kan rel sual hna lai. Pakhatnak ka rel duhmi cu Korin kuat khat angan hlei nga a hme som nga le panga in som nga sarih tiang sela satlap number zahnih le sawmli le pasarih Korin sakuat dal khatnak sawm nga ngai in sawm nga sarih sathiang nih thihnak cu hrawh a si cang teinak cu a tling cang a timi kha a tling lai thihnak na mi teinak cu khuazei ah dah a um Thihnak, mifahnak na pek khawhnak hmual cu khuazei ah dah a um? Thihnak nih fahnak pek khawhnak hmual a ngeihmi cu sualnak in ai lakmi a si i sualnak nih a ṭhawnnak cu nawlbia in ai lakmi a si. Asinain kan Bawipa Jesuh Khrih thawngin teinak a kan petu Pathian cu thangṭhat si ko seh. Hebru an pakua a hme kul le sarih reh rih lai. Hebru dal kuanak hme kul le sarih zatlap nambar zathum le kul le hnih minung hi veikhat kan thi lai i cu hnuah cun pathian nih bia a kan ceih lai bawipa nih a biathiang a kan theihtermi kan dihlak ca thluachuahnak sider ko seh vawleicung bia hin biadawh lo ngang le bia ngaih nuam lo tukmi cu sualnak timi le thihnak timi hi si thih hi cu vok tlon bantukin tlong selaw tlang rian an hrih la le

mi thahna thi um lonak tikulh le ram va kawl u nan hmuh hlan lo va kawl u nan hmuh tikah hong ki rul ka chim u kan pem hna la a ti thih lonak ram an hmu lo thih lonak khua an hmu lo an kir ti lo an lo dih mi nih hin thih hi a duh hin an duh lo nain thih lo awk a ṭha lo minung cu veikhat thi dingin biakhiah kan si cu ahcun mi vialte kan i khat dih tu zan ah cem he cu kong ka chim hgan an ti la mithi ruak ah ruak vuinak lawngah thih kong ka chim i ka ruat le a hau lo thih lo lio te an dam lio te ah thihnak kong chim a ṭha ti hi ka lung a pem tuk Thih ding nan si. Cucaah kan i cawnpiak hau. A thi lo ning kan um lo. Minung cu veikhat thi ding in biakhi a si cang a ti. Paul le bang nih cun Korin kuat khat a kan hlei nga. A hme kul le rukah thihnak hi hrawh dingmi a hmanung bik ral a si. The last enemy to be destroyed is death. A ti. A hmanung bik hrawh dingmi ral cu thihnak a si. Hihi mi a chim tuk, a chia tuk, a kha tuk, nan hrial khawh a si lo. Cucaah kan thi tiah na thi la kha hlan lio hin Alexander hi vawleicung ralbawi ah siangpahrang ah minthang tak tak a si a pa hi siangpahrang Philip an ti le Macedonia khi a rak uk mifim tuk si Alexander pa hi ailak ailak le mipa pakhat rian a pek nang na rian cu kana an rawh na um la nang na rian cu hawi rian he ai khat la lo ral na do la lo zung na kai la lo rawl zong na chuak la lo ka inn baka na um la kan cawm la na rian zong hi rian har sila lo bawipa sei dah ka rian cu sila zing fate ka thawk ka bak ah na rak ka bo la le philip na thi hrimhrim te la ti i ni chiar na ka chimh la a ti ala kha hna tha dom cu cupa cu ariana ol ning cu zingka thawka phowa siangpahrang philip ka philip remember that zuma surely die na thi hrimhrim la ti philh hlah zing chiar te sim Zeiruang ah cu cu rian ca pek ka thih la timi nih hin ka nun tal hi ka remh deuh seh ti. Cuti cunin tian hasran an duh maw? Zingka te nan ina hong selo na thi hrim hrim la a cheu le bang te taza hman nan kan cuai la. Mifim cu kha bantuk rian na pek hna. Kan thi la cu te cun ani a thi a fapa Alexander nih a chawn raldoh awk a hmu ti lo in a ṭap lak awk a nei ti lo ti le a ṭap Alexander mi cak tuk mi ṭhawng tuk si a thih lai ah khua ruat ve le a pa bantuk a si lo ka thih tikah nan ka vui tikah hin ka ruak kuang ka orh lei zawn kua khat nan pemh la ka kehlei zawn kua khat nan pemh la ka kut pahnih hi ruak kuang lengah nan chuah la zei ruangah ka rammi vialte nih thih hnu an zeihmanh siangpahrang zong nih ai ken lo dah e ti hi an lung hang pem seh ti an pafa thih kong an buai tikah hin Jesuh rak thei hna la ko kha ti khan an i tim tuah kha vawlei cung ha bak tak thil hi tlung tawn le zeiruang ah dah thihnak a tlun nan theih dih sual ruang bakah Roman an panga a me hlei dih vawlei cungah hin mipa pakhat ruangah sualnak a tlung cu a sualnak nih cun mi vialte kha ciah dih hna le mi vialte an thi dih ti si ko adam a sual ruang bakah thi timi hi a ummi a si cun thihnak zat ngai ta hmanh u thih timi hi phun thum a um pakhatnak thlarau thi efesa a ngan pahnih a hme pakhat a hlan ahcun nan sual ruang le nan ṭhat lo ruangah thlarau lei ah nan rak thi a ti pahnihnak zeitlasi ti cun pumsa thih

thih timi a sullam taktak cu a cheu nih nan theih la a cheu nan hngal rih la lo thih timi a sul hi loh dup a si lo thih ti cu loh dup a si lo thih cu i ṭhen khi dawh si cu thih hi loh dup si sel lo phungchim ah ka vak huam la lo nan chuah hlan ah nan i nuam tuk mi cu nan chuak lak lo le hme cun nan i nomh ti lo cu nan thin hna phan cu ka chuah lo lio hei ka ngaih tuk tawn cu nan chuah lo lio ka ruat manu a nomh ning kha va lo dup hi ṭih nung lo te thih cu lo dup si lo cu ta cun thlarau thih timi cu pathian thlarau le na thlarau ka thlarau ai fonh lo ai ṭhen hi thlarau thih kan ti pum sathih cu zeimang an pahnih a me kul le ruk nunnak nih pum cu a chuahtak tikah pum cu a thi a ti nangmah na lo lo na, lo, na thi lo na pum lo ngai din cucu pum sathih si thihhnihnak timi cu minung tling thawhṭhannak ni um te la piangthar lo pawl hi nikhat ah hmunkhat bia an tho ṭhan dih te la cun codan rang biaceihnak um la le Jesuh nih bia ceih tikah nunnak cauk chung i min ṭial lomi paohpaoh mei tili an peih hna la le an pum an nunnak an thlarau Pathian he zungzal in zungzal ai ṭhen lai caah a min hmanh ah thihhnihnak tiah Baibal nih min a pek. Cucaah cun thihnak phunthum um atu hi nan nung rih hi nan pum cu sinain thlarau na thih bu bak hi na pum a thih le na covo cu zungzal hel ram cun mei tiliah na tla ṭhan te la ngai ta hmanh u atu lio piang thar lo a thimi hi helfa ti an tlak chung i mirum pa a tlaknak ah thawhṭhan nih cun helin caan tawpal te an luat la le an pum bak nan thoṭhan ve la le biathlam bang an pakul hleili hleinga bantukin nunnak caak chung i min ṭian lomi pawl cu a hel he khuachia he mei alh tili ah an peih hna la zungzal in zungzal mei alh tili ah peih in sela li a si lo bible nih a kan cawnpiak Cucu thih um tu dan. Ha. Thih hi lo duh si lo ti i fiang si Veikhat cu thil pahnih a rak tlung. Vale cu catial thiam, minthang, mifim, rock of anger soul an timi hi anau pa thi a naupa ruakah amah nih bia a chim lan ti le minung nih an ngai tuk mifim biachim cu a ngaih an duh tuk nanmah kanmah nih dawh mifim biachim hna ngaih nan huam lo le si aw laimi cu mifim taktak biachim ngaih nan huam lo capo saih luklak ke nan huam le Vekha cu Clinton hi Huawei ah sipuazi kong a chim lan ti le American tamra ai din cang. Hi Hillary Clinton i a vapa Clinton thutdan pakhat hi dollar thong kha den zuar nazi pakhat be ga ya mi ting hlei thum in an zuar ṭhutdan pakhat i anmah tein vanlawng ti kan i cawk anmah tein rawl an ei anmah tein hotel sang tak an tlung ṭhutdan pakhat bak dollar thong khat in an cawk zei caah ṭhanchonak caah Clinton nih sipuazi kong a chim la an ti le lehhmah hmanh an ting lo Le cu ta tin mifim ba chim timi cu a sunglawi tuk an chiah le minung tam tuk ruak vinak an kal Robert Angerson nih cun ca a tial a naupa ruak a zoh le bia ka chim lai a kut a thil le a catla patla a tatla patla le a kun le a van sang le tam a chim kho lo a thir thluahmah a nau ruak a zoh pah minung kan nunnak cu tlangpar pahnih karlak ah a tlong lengmi kan si minung nunnak cu pin lei tlangpar khi kan lonh kho fawn lo kan hmu kho fawn lo thihnak tlangtar ka chim duh cu a pin lei khi kan hmu kho lo ka ruah lengmang tikah hin thihnak tlangpar va liam khi cu a ki tuk la le a rocar tuk la ka ti ko ti vial lawng a chim kho mi vialte an ar dih arre an ti Cu ni ngelcel ahcun Northfield an timi Massachusetts peng ah DLMUD vawleicung phungchim a chan lio i a thiam bik tangriak lawng a si ko nain PhD zong nih a bian ngaihmi Moody a naupa thi ngelcel ve. A mak tuk Pathian thil ti dah an ti. A naupa thi ve le Mudi tu cu ruak vuinak a bia chim la an ti le sau bia chim lo maw thihnak khoi na mi teinak maw thlan khoi na tur Bible ca bakai lak la soh chi a naupa ruak mipi na lawm cu Hakhlai te. Vawlei cung mifim cem ai timi pa cu a kut a thil le ca hmanh a rel kho lo. A nau ruak kung ah mudi tu cu teinak aw Bible ca bak in a nau ruak a au hnawh. Thihnak a hau. Thihnak tu kan hau kho maw? Na chung lan thi tikah na hauh ngam lama thihnak he. na thi la kan thi te la kha cucu vawlei cung a rak tlung bal a mak an ti dih tu zan ah van ngai ta u zum lotu caah thih cu ṭih a nung tuk ka fale ka nau le hna ka hawi le hei dan um pah la ni ka ti thi ṭi nung tuk dawh zei rel lo um la na pian thar lo la bang ahcun ṭih a nung tuk kan thi phanh bak lo Hi tluk i ṭih a nungmi um lo. Zeiruangah loh duh a si lo. Zum lo tu cu an thi ahcun mei alh nih a don chungah i thei u. Jesuh nih hin vancung kong nakin hell kong hi vei tam deuh a chim. A kan ṭhi phei bia si lo, tla hna hlah seh ti a kan duh caah a si. Zum lo tu thi cu ṭihnung tu. Zum lotu pawl a chia lo bang a dak hna an dak an hmai hna chia dih an thih lai Laitlang sibawi pakhat pa kong an chim a thih lai a ṭih tuk an dak le cun a cat a ṭih tuk France ram ah hin tinchia thiam bik an timi philosopher Voltaire an timi um Alex suai tuk biachim a thiam tuk Krihfa a hua tuk Jesuh a rem lo sa ka tial ka tial la le zoh uh tiah ceng ya ka ca uk ka tial dih tikah cun hi vawlei cung hin Khrihfa biaknak hi hmun phiah nih hnawm a phiah bantukin ka phiah dih la li lawng te ai ai phorhlo rau lo pathian bang nih dan tat le a thih lai bak ah mei al nih a don a hmai vialte hrimsawih dih a au fire fire mei mei a ti doctor pa le nurse nu nih an hngah nu cu ṭih tuk a zaam a tli zian a tli hi pa thih hlan hi hngak law zurup ram rumnak a cheu kan in phalh la ti zong ah ka ngap lo lo daih in a tli Doctor pa to pa la hong ti ve. Zia nangman han in zam ta. Ai ai ai ka ti ituk. A hmai a me cu hel ka mu cu. A hmai a hel ka mu ko ngam lo ti. A thi. Mei a li don. A donghnak na bang ahcun a thih kum sawm ngan u ah khapa inn kha Bible Society nih Pathian biathiang cauk zuarnak ah an cawk. Pathian nih a lenhngannak a langhter. A ṭialmi vialte volume sawm ku reng lo lelan an zuar le fangkhat le pia sawm ni le pia thum lawng nan cawk. Cu lio te cun kan Bible ca he Russia ram ah um le Bible ca hlut pi Russia cozah nih an har tuk le dollar thonghra pawng thonghra an zuar an ti le London library nih pawng thonghra nan cawk. Bible cauk pakhat bak. Voltaire thihnak nih a don zum lo tu ca thih ṭihnung tu grace and truth timi mekazin ah ka rel bal halkha kum lio ah cu cun doctor pa pakhat mizaw zoh tawn hna le veidang ahin cun e an nih hna van ka hmuh van ni ka hmuh ti an i chuak tuk an phuak ai let ati mi suna he ti a chim veikhat cu mi chuak thiam tak misuak thiam tak asi zong ai thlop ve a vang cat le a vang cak lio bakak e sibawi pa vang cat ti oxygen pe sa khu ban ti le oxygen an pe ka a vang nung le a thir bak le thir a hmai vial te chi ti sibawi pa au tau sibawi pa au tau ti an va au zaida zaida Sibawipa, zaangfahnak tein Nazi pakhat chung ti nunnak nawl ka pe, ka ṭih tuk, ka ṭih tuk, mei a ṭih a nung tuk, a lin tuk, a lin tuk, ka ṭih tuk Nazi pakhat chung te. Cuticun Jesuh zuk ta ka duh ti. An pe kho lo. Tawbal a cat le thi. Sibawipa lau tuk. A lawi le a ho hmanh nih zeitluk mi zawn sual zongah ka au hlah u. Baibal ca ka rel la ti. A lawi sibawipa. zan khuadei thla cang zan khuadei bible ca rel zarh te zan ah a piangthar zarh te ni ah te te kha na thi te lai na pian thal lo ahcun na thi ding ṭih ṭih tuk na duh paoh ni hlah na duh paoh in elek hlah na duh paoh in sa hlah duk duk duk ti tu hlah na duh bang in nan saphiat hna hmang hlah nang na cah ṭih lung tuk lo kaw ṭah hmanh ka duh nain ai ning lo na si thihnak nih kan ngan vawlei cungah aw vancung kan kai lo ding ahcun kan rak fawh lo ṭha deuh Jesuh nih lungfak tuk an ti Judah Iscariot cu hipa hi cu anu nih rak hring hlah seh law a ṭha deuh a ti Judah Iscariot bantuk na si lai. Na pianthar lo ahcun na rak chuah lo a ṭha deuh. Cun na pianthar lo hi na tlak ahcun aw vawleicung na sualnak vialte an nenh ṭhan la nai chir tuk te la ziah hme khat ti ka rak um na ti la na sual man hi vawleicung lawng si lo hela na cawi rih lai Zuam lotu cah cun thih cu ṭih a nung lawlaw. Jesuh zong nih peisim kha an tholung hi hel mei al ahcun a thi kho lo a ti le pei Bawipa bak nih piangthar hna seh ka zum hna seh ti duh tuk le na mit nih an sualter ahcun na mit pakhat kha khoi Mitting bu i hel tlaknak cun mit pakhat um lo i van kai a ṭha deuh na kut zong na ke zong an sualter ahcun cit tam ti kha pumtling lo bu van kai hi pumtling bu i hel tlaknak in a ṭha deuh cu hmanh ah cun an tholung zong a thi kho ti lo an ti cu Cucah cun zum lotu caah cun ṭih a nung. Ṭih a nung tu. Kha. Hlan lio ah hin Balak nih Balam a sawm bal. Israel mi chiat ka serh piak a ti. Pathian nih kal hlah ti kal lo. ra ra ra ra ra na inn khat inn laksawng kan pek lai a mak tuk lai a ti ka kal la lo ti ciami kha a lu chung tein tangka duh tuk ko khoi ta rih pathian ka hal ta la ti le va kal pathian nih kal ko ne cun kan chimter lomi bia pakhat man chim la lo te ai thaw balam cu a kha cer kha a kha cer kha tha tuk hlah salo van mi nih vai nam in thah tim a khacer a bok le a tuk le ka no tein na ka cit lengmang ziah na ka tuk vai na ma ken nong lo kan sam ha pe tia ava di ba an hmai ah van mi hu le pei o ka pal ti cu kha pa nih khan balak nih sawm le so tu ma tha tha le tlang chungin va kai law chiat va sanh na tlangcung Israel mi cu nelrawn ah deu thlam te na sak le ram riak bantuk in an um ri rei ai la kai la le e Israel cheu li cheu kat cu aho nih me arial chok na la Judah te fa vialte cu azeitin me rial chok an si la ai miding mi hna an thih bantukin thi ve ning law a donghnak bantuk hin ka donghnak hi si ve selaw ka hei duh dah a ti balam profet nih hin fiang tein a hngalh Israel nih an thi tik i nunnak paradise an co ding bantuk hin kei zong thi ve ning law ka hei duh dah a ti dah ko na tuak bal maw zeiti thi in dah na thi la zum lo mun man a thi la thlarau co lo mun man a thi la khap co lo mun man a thi la ti anung tu ti anung tu hlan ah beetle an khuang song pa a piang thar deng ma robert peterson te na phung chim mi ngai bi le karaham radio bi phung chim mi na ngai alung a tho ka piang thar ti chating ati ngai lo nan a fapa en a bia kana ai pum e e zon le non hi anti Caw par ah cun amin a lar a lar le a ting nih a hlan han ngaih tikah cun Khrihfa Jesuh kan lan cang a ti a ti thlu tawm pal a rau lo lam a kal lio bak ah meithal in an van kah la thi le atu tiang a hau nih a kah ti hmanh an thei lo Columbia ai larmi nu nih sim hela John Lennon kan hmuh Bawipa Jesuh a auh lengmang le a zoh zong Bawipa nih a duh ti lo te. Cun kanmah kha hell kan liam lai ah bia kan cah. Hla ṭhalo ka phuahmi kha vawlei cungah van sa ti hna hlah seh. Kha hla ṭho ṭhalo ka phuahmi le ka sakmi ruangah hell ah ka tuar tuk, ka celh lo, an van sak ah hin ka rak theih. Tiah bia a kan cah ee, a ti. Zum lotu zeitluk hmanh in vawlei an, an, an rak i nuam nain aw an thi ahcun mirum pa kong in theih ko kate. Mirum pa nih pei Lazarus har tuk cang le ka pa Abraham tidor te van ka thlak se a ti kha hi ka hin ka tuar tuk a ti kha Abraham nih zeitindah le a ngah lo Remember, ka fapa, philh hlah mu. Na chan chungah nang cu na rak i nuam ngai. Lazarus a rak tuar tuk. Sihmanhsehlaw tu nang si hi na si cang. Cun mu, na ka hal nih a ngah lo. Nan kal le kan karah horthu pium le nanmah lei mi kanmah lei ah rat khawh si lo. Kanmah lei mi zong nanmah lei ah rat khawh si lo. A ti. Ka pa Abraham, a sine le ka pa innah nau panga an um Lazaruh kha va kal seh va chim hna seh ka umnak i an rat nakhnga lo a ti vei aw hel le vawlei ah hin hel fawn chawnhnak nawl nei hna selaw chawnh khawh si selaw hel tla min i van in chawn hna selaw nan dam maw an in pe nai sai na la lo rak piang thar aw ka umnak ah va ra lai ci kan tuar tuk hi an in tila la hello ti hmanh an ti manh la lo van i chir zok piangthar zok kan umnak ah ra hla an ti la nan thei ko lo ma nan ni ruah nak cun nan he tla ka fak ma ti nak kan ai man ala ti man nan ruah ti um set ma nan hei ti kha ma an au la an tap la kan thei lo ca si cu ca zum lotu thih cu ṭih an nung tuk cun zumtu caah cun thih cu a miak bawipa min thangṭhat si ko seh thih cu an hlawh bak jesuh bia te duh nung tuk e zeitin dah ti khuaruahhar le lungrethein um hlah u pathian kha zum u keimah zong ka zum ve u nan caah hmun dimpiak awkah ka rak kal lai Cun ka timhmi hnuah ka ra la le ka umnak hmun ah nannih zong kan lak hna la le ka sinah nan um la a va mak ve Bawipa Jesuh umnak i um ve ding kan si i lawmh lo awk ṭha lo te Zumtu caah cun thih cu a miak tuk. Paul nih zeitindah ti? Filipi ngan pakhat a hne kul lakhat ah, Foni, kei ka caah cun to live is Christ, nun cu Khrist i ka thih le ka caah a miak, to die is gain. A ti. Thih cu a miak a ti daih. thih cu a miak lo i kan relmi khi zumtu caah cun kan thihtu khi nunnak in a miak deuh zumh awk a har a cheu nih nan duh la lo a min ka chim la lo thlantlang pengpa pakhat le bau chung paul he a ka ning tuk ei ti to nupi a vai neih lo a vai neih lo fa zong a vai neih lo a vai neih lo i mo thihnak khoi na tu mo thlan na mi teinak ai ka wan do paul hi ka huat cu ei ti cu Keimah bantukin nupi nei seh, fa nei seh, a ti ngam nemam la lo. Hei, thlantlang peng i kan mak aw. Paul hna tu an khorek ngam cu. Thlantlang peng in nan ur ngai mi pa pakhat nih pubang lian nih bia hal le pawi cu ze thlen re kut dong para nei kan ei ve ke dong para nei kan nei cio eh Ngatu Jesuh bia van um hen um zumtu ta cun thi hi a miak tuk nan hei ruahnak ah tamara tuan hna hi nak in vancung ka hi a nuam deuh la lo ti a cheu nan ruah la cu van thio te hna sin nuam tuk la le nan ti la nem mam zo thin hna huam lo i ai phuah hi Khah! Kan tamrah pa hna ṭhicaw ai phuah dai hi an huam lo te rum hna nuam nan ti maw? Mirum tampi nan om ṭung lo. Vancung ummi cu vawlei cung rat hmanh an duh ti lo. Faith, what of faith make ka sinak a rel. piangthar khrihfabu i an sekret ṭheripa inncung le tla a thi bak an ti nain a thi kal a thaw tawm te chuah Oklahoma sizung pi an chiah nithum le zan thum amah bon thi tung lo nung tung lo num pastor pa pakhat kha zan tim thla ka cham liao baka thiang thlarau nih va kal thla va cham aka ti ti motor i mok akal Innka kingh nurse nu nih a rak on. Oh, pa, a nupi rak um. Pastor pa zeitra na va ca thlan cam la. E, an ku kan i bil thlan cam. Sinak si. Mo Pathian na bekam ah min kum som se nung ding na kan ti. Mah pa hi kum sawm li lawng a si. Cun a nupi a no tuk rih. A fale an ngakchia tuk rih. Kan Khrihfa bu kan tuk bawipa. A thi taktak lo. Thihnak Jesuh min kan tong. Nunnak Jesuh min in hi pa cung a tlung ṭhan seh. A au. An nu zong nih a cam. Cu lio bak ahcun cu pa nih tehte khan cu Jesuh nih a kau le ra ti ka ra vawlei khi zoh a van ka ti le zoh a van ka ti bak ah hin vawlei pumpi pinah kan umnak American ram Oklahoma khualipi sizung ihkhun ihkhun cung i ka pum a itmi ka a lang kan nu he hmaiton in thla nan cam nars nu nih ar ko nan zoh hna na aw hi ka van theih Zumtu hna, thla nan cam tikah kan i lungsit tuk u. Innpa nih an kan thei lo nain vancung in Bawipa nih a kan thei. Na aw ka van thei ti khi na pastor pa thlacamnak leh lo awk a ṭha lo. Va kal ka ti le Bawipa ka duh bak ti lo a si lo ka rian ṭuan ding a tang rih hi ka cun umnak si na ra ṭhan te ko Na pastor pa thlacamnak leh lo bawng tha lo. Khrihfabu zong nin her. Na nupi le na fale zong an in her. Na no tu ri vakal ko akati la. Aran ning aran ning zeitik aphak ti. Van min an ka tha. Ka thi ka ka pum siang ka kan tum hi. A tho umri akhin kan thlarau na chuak sang zei misana chin. ka chuah lio bak kai hmuh ka pum khin vancung zong ka pum ka hmuh zeitik ka luh kai hngal lo a ti le tehte khan van um hengnak a si lo cucah hon hman a duh lo a nupi le a fale zong a phil hna van a nuam tuk cucah paul nih kei ka cah cun thih hi a nia Filipi ngan pakhat kul le thum ahcun thil pahnih karlak ah kai ten ka thi i bawipa sinum le ka ca ṭha deuh ka nun rih le nan ca san atlak ka tlai la ka ti le cu asinain ka va thi khi kei ka caah cun keimah ca bak ahcun ka thi tu hi ka caah a ṭha deuh suaumau zumtu caah cun thi cu a rak nuam tuk le paul le bong nih cun a mia a ti Veikhat cu Australia ka tlawn lioah pastor pa nih cauk dawr hang ka zohpi ka ti a ka zohpi an man a fak tuk la kai cawk la lo pakhat hmanh kai cawk kho la lo ka ti le cauk pakhat tu cu four million copy sold an ti million pali an zuar cang timi cauk ka hmuh a cauk pinah 90 minutes in heaven vancung khua minute sawm kua timi cauk ka hmu a ṭialtu pa cu pastor baptist pastor Don Piper a si cu pa nih ṭial ka ril amak hi ka ti tuk kawl hoi zong nan le te la rak rel te u a si taktak mi si texas pengah a si le khua pakhat ah baptist general convention pian tuah kei cu in le a rian her ka nei ai a ti le tuan takin motor i mong la kal vanchiat ah zutama pa motor bing hleiriat a neimi pa nih a tlaih a thi motor vialte an dir dih cun tlawmpal ah doctor ten ra a thi bak tiah min an thut zeidah an cah ambulance an cah mithi ruak phurtu an dir thut a hawipa kha hong ve le zeiti kan dir a ti hmai ah mithi nu me motor nih a tlaih Pastor Cincin, tei nan thlu kaw ka va zoh la a kal le ya ka hawipa motor si tung a man ti a va zoh le hawipa ruak cu hmuh kaw si bawipa zong thu a thi cang tiah mi na thut thak zam la ti thlacam her lo a thi cang ti ka cam ko la ka hawi si ka duh lo ti na duh le cam an ti ra tha cam a nung ṭhan bawipa min thangṭhat si ko seh sizung a saupi um a tu chuak cang sau ka ṭial a hawipa nih a mirang ca remh piak a chimh a ṭial piak Cecil Murphy an timi he cauk an ṭial vancung khua ah mi nih sawm kua ti bak a ṭial. Cu pa nih van chimmi cu motor nih a van ka ṭaih i kan nunnak a liam bak in vanmi nih an ka don le a ran khawh chung rau lo tiah vancung ka phan. Amah vilte a nung ding ka si caah zei dek ka bawipa Jesuh tu cu ka tong manh lo ti. Ka pu a thimi le tangkua ka cawn lio i maik hud an timi ka hawipa cu pa hmangin ka piangthar le ka hlan ah rak thi le an ka kuh ka pu nih ka kuh na ra maw kan i lawm tung a ti mai u the zong cun kan kut kan i tlai kan khua i ka piam thar rak timi a kal chungmi he zong kan i tong a nuam tuk a nuam tuk minute sawm kua van cung ahin ka tlong leng manh bia hna kan i ruah atu ka nung than ti le mu kawl holh zon an le ti la le van cho te u a mak tuk zumtu cah cun thi hi a rak nuam tuk cucah pei zumtu cha chan thi lai ahhin ani hna an nih khawh cu zabung nu hna cu ka chim lengmang zan thum ka riak a zan hnih nak a piangthar kum li hnu a thi a fanu duhpar nih ka chim kanu cu a thi lai ahhin van le sawh le ani le hallelujah ti a chim pa pakhat a cat ti Ka khuaruah rimi cu a fanu a nangthla iangtu men kan ram a um cang. Lo kan kalnak ah thla thla cu tu ve le kan lo pa vialte in kan chuah hnawh kan unau kan i kup ka ṭah ka ṭah lio bak a mi pian ra di le thla iang ka nau nu cu ai hrim ṭhan le a ṭap a ti ziak ka nun ziak ka nun ziak ka nau hi tluk na chi ka ngai si di ziak ka nun ka nun ti na ti e ti ngei mu ka u an ka don tung an ka don tung ka nu zong ai tlar ka dong tu ah ka nu hi he kan ton mat lo chu siam he kan duh ati te van chung um he la um zoom lo tu ca cun ṭih lo tu zoom tu ca cun thih cu amia Aw, veikhat cu ha zeitindah kan thih la timi kong ka dongh cang. Veikhat cu vawlei cung ralpi pahnih lio ah hin London khua ah ral do ding i a kal dingmi Khrihfabu nih thla kan campiak hna la an ti. Ralkap a kal dingmi vialte le an officer pa hmai an ṭhutter dih hna. Hlan campiak hna le nanmah ralkap lei in biachim nan duhmi um maw an ti an officer pa dir u le nau hna kannih cu atu hi tinbaw in France ramah ral doh ah kan kal cang lai Kannih cu aw nan kan hmu la hmu te lo dek kahcham kan vai cawh la khur hna kan vai cawh la kan ral nih an kan kah la kan kah ve hna la nung in ma kan kir la dam in ma kan kir lai hmanh kan i thei lo a thih zong kan thi kho men cu cah kan nih ralkap pawl nih kan cah duhmi hna cu zaangfahnak tein atu kan kal hlanah bia kan chim ta u teach us how to die zeitindah kan thih la ti hi kan cawnpiak ta hram u aho hmanh nih khamnak kong an cawnpiak kho hna lo ralkap an hmai chia dih pakhat pa dir phung a chim rua la an ti le a chim lo Hlanlio Elijah timi thlaphuah thiamtu pa nih rest in the Lord Bawipa ah kan i din ko la timi hla a phuahmi tu kha pianu a vai tum le ṭha tein a sak le ralkap pawl an i lungsi an i lungsi lo ti zong an ṭial ti lo ralkap pa chimmi hmantu zeitindah kan thih la timi kan cawnpiak u a ti tuzan ah zeitindah na thih lai miding mi thih in ma na thih la misual mi thih in Lazarus bantukin maw na thih cangka van ah na kai la mirum pa bantukin dah he la na panh la mah cu hlan ah na thih ning ding i tuak nai ready maw Amos angan pali A hmelei nih na Pathian ton awkah i tim tuah. Prepare to meet your God. Thi dingah nan i manh maw? Zeitindah nan thi lai? Ralkap pa bia kha a dik tuk. Cu tah cun mu vawleicung martar a thimi Jim Elliot missionary minthang tukmi nih bia a rak chimmi cu lai holh leh ahcun nan lung fiang men lai lo nain ka leh phot ko la zeitin dah ka thih la tiah a cawng rih lomi pa cu nun a cawng rih lomi a si a ti awlnak in chim ahcun thih thih ding a cawng lomi cu nun a cawng rih lomi pa an si ko nun kan cawng kan ti ahcun oh kan nun chungah thi ding i imanh hi cawn awk a ṭha bikmi a si fimcem hi degree ngeih si lo knowledge kaupi ngeih si lo fimcem cu thih imanh a si Nai manh maw? Minung cu veikhat thi dingin biakhiah a si cang. Thih hnu ah biaceihnak a um lai. Na lo lai lo. Biaceih na chuak te la. Piangthar zong biaceih kan si lai. Piangthar lo zong biaceih an si lai. Piangthar cu Jesuh nih bia kan ceih lai. A phun ai dang vancung ah kan ceih lai. He lam an kal la van ah ti kan ceih la lo. kan nun chung i bawi rian kan ṭuanmi kha laksawng pek a tlak maw tiah a kan ceih la thinṭhan lo na si ahcun piangthar lo na si ahcun todan rangah Jesuh nih bia an ceih tikah hela va kal la van ah a ti la lo sualnak cuai a thlai la lo tu chun kan chim kha pu bawi tei nih harak phuami bantuk ma ruah lai ci sa bawi tei kan lai rami hla phuah thiam bik pu bial pu biak non le reverend lai ram hum hlan ah saṭialuk te hna an chuah hlanah hlaphuah thiam bik ṭhanei fai te hna hlanah kan lairam hlaphuah thiam bik a hla matupi falam hi thlantlang halka peng dihlak nih an remmi pu bawi tei sa bawi tei hla rak phuah kha sualnak cuai an thlai i kan sungah cun kan thlarau ar bong an vai te la a ti le an rak rem kha kha bantuk sara te ruat hlah Sualnak cuai an thlai i kan sungh ahcun kan thlarau ar bong an vai te lai ai ai ai ai ai a ti le khawmpi hna an rem le pakhatnak an hei hmuhnak cu hla hrok hlavai vuan bakin a sialo i ruah lai ci sualnak cuai thlai ahcun aw au man van kai ding kan um lo Bawipa nih vel kan ngeih sualnak na ṭhatnak cu ai thlai ai tim lo kan sual ruangah a fapa vailam tu ai thlai cucu na zum maw a thi a tho ṭhan thawngṭha nih na dian rep maw thawngṭha theihnak nih an khamh cang maw khamh na co maw khamh nai fiang maw tu chunah khamh co le khamh fian ai khah lonak kong kan chim khamh co cu vancung kainak a si khamh fian cu teinak nun neihnak ca a si thaizing hi zeitindah khangh kan i fian la ti le korin cakuat chung le johan cakuat chung i minung khamnak a sin sin khrifa nun kan cong la nai man ahcun ra nai chir bak la la nai chir la lo nu biathit puai na kal tu nai chir te la ra u na thih la hi thih kong na cawn rih lo ahcun nun kong a thiam rih lomi na si bawipa nih ralrin kan i peknak bia a herh a ti ning in kan pumpak ca cio ah thluachuahnak kan pek piak ko seh